hi loko hi mi amukela eka dilolostro youtube channel ha swi tiva leswaku ri laha ka channel ya hina hi bombisa ririmi ni pfumeleleni leswaku ni ya ni ya dzika ni ba mavala ya yingwe ni ya nyika mavonelo ya mina endzhaku ka loko ni yingiseli album ya muhumelerisi tlhelo nqambi prince rangani va humese albhamu ya vona eka siku ra tolo a ku ri siku ra vumakumembirhi nhungu nhlangula lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi a ku ri ra vuntlhanu album leyi nga thyiwa leswaku ri vavavum loko mi ni ta va ni yingiseli album liyani ku na swin'wana leswi ni nga fika ni swi tekela enhlokweni ha swi tiva leswaku vanhu vo tala a hi rindzeli leswaku rhangani the producer va ta humesa risimu ra beef tanihi ku kwala lembeni va bifiwile kumbe va yevuriwile hi risimu ra munhu wa munhu se vanhu vo tala a hi rindzeli leswaku Va nga humesa risimu ra beef va hlamula risimu lera ra munhu wa munhu kambe a swi vanga tano ni nga vula leswaku hina ti-youtubers tanihi ku ya mi vikela hi swihungwahungwana leswi endlekaka eka gaza tlhelo na loko ku huma ti-album ha mi vikela na ku va hi mi hlelela tona a hi badami ku fana na xinkankanka loko xi badame ku va xi vutla mhunti a hi languteli leswaku rhangani the producer va ta humesa risimu ra beef leri eka nkarhi wa sweswiwani a ri ta va ri karhi ri ba bembele eka swiyenge swa mabulu hi ku hambanahambana ka swona kambe a swi vanga tano mina loko ni yingisela album ya rhangani the producer ni ta sungula eka swichayachayana loko ri ka ni fanekele ni nyika mikotlonya eka vona a ni ta va nyika mikotlonya hinkwayo ka yona hi mhaka ya ku swichayachayana ni twa swi twakala kahle Na tinsimu na tona ti twakala kahle mahungu ya tinsimu na wona ni matwa ya ri kahle ku va ni nghena emhakeni tanihi ku a hi languteli leswaku rhangani the producer va ta bifa eka album leyiwani ni twa ingaku va tekele enhlokweni leswi landzelaka loko u bifa munhu swa endleka u n'wi kurisa swa endleka u n'wi wisa ni voni ingaku va va teki xiboho xa ku va va nga bifi. eka album leyiwani kumbe va nga beef munhu loyi a nga va beef-a yena i mhaka ya ku a va lavanga ku va va n'wi tlakusa hi mhaka ku kama wun'wanyana loko u beef-a swa endleka u nyanya ku kurisa munhu se ni voni ingaku a va papalata ku va va nga n'wi beef hi mhaka ya ku swi ta endla leswaku na lembe leri landzelaka na yena a fika a va beef-a ende hi ndlela yaleyo va nyanya ku va va n'wi tlakusa. Xikombiso Benny Mayengani the president loko va beef-a Mister Post malembe ndzhaku hi tinsimu ta ku fana na va Nomzamo. Tinsimu leti a ti fiki ti endla leswaku Mister Post swi fika swi va tlakusa, swi tlakusa vito ra vona. Se ni vona ingaku rhangani the producer a va ringeta ku va va papalata sweswo, ku kala va nga beef munhu wa munhu. Naswona loko hi ta va hi yingisele tinsimu ta vona ku na risimu leri nga thyiwa leswaku ri swi vulavula ka gaza, handle ka ku va va beef-a munhu wa munhu. va beef vaseketeri kumbe valendzeleri vanhu lava tsalatsalaka swo homboloka hi vito ra vona ku nga va ku ri ka swiyenge swa mabulo kumbe vanhu lava vulavulaka swo homboloka hi vito ra vona va vula leswaku ri loko vanhu lava vona rhangani the producer va nga hlamuli nchumu eka leswi va swi tsalatsalaka na leswi va swi vulavulaka hi vona a hi mhaka ya ku va lunghe ngopfu i mhaka ya ku va chava swicele kumbe va papalata swicele. Va tlhela va ya emahlweni va vula leswaku ri, Vafana va timbuti, lembe leri xithuvi a mi nga xi dyi. Hi ndlela yin'wana, loko mina ni hlela marito lamawani ni twa ingaku va vula leswaku ri, Tanihi ku vanhu a va rindzeli leswaku ri va ta bifa, vanhu va nyumile hi mhaka ya ku a va fikangi va bifa eka album leyiwani. So hi ndlela yin'wanyana leswi vanhu a va rindzele swona va nyumile hi mhaka ya ku a va swi kumangi. Hi yona mhaka va ku, Vafana va timbuti. Lembe leri xithuvi a mi nga xi dyi, ni ta mi dyikisa hi xivala. Hi nkarhi lowuya wa khale loko ha ha kula ku karhi ku risiwa swifuwo, loko ku fika nkarhi wa ku dya xithuvi, loko u horisa xithuvi loko ku karhi ku dyiwa tanihi ku xi dyiwa xa ha hisa, a wu ta boheka ku va u jikajika hi xivala ende loko wa ha jikajika hi xivala, vavanunakuloni kumbe majahakuloni u ta kuma va heti xithuvi leswi vulaka leswaku ri a wu nga xi dyi. Se ni twa ingaku laha va ringeta ku vula leswaku ri. Hi ku vona eka album ya vona a va na risimu leri nga na beef leyi hina hi languteli yona se va hi jikisa hi xivala hi ndlela yaleyo kasi xin'wanyana lexi ni lavaka ku xi vula hi album leyiwani ku na tinsimu timbirhi leti va nga feature dr general muska ku nga risimu leri nga thyiwa leswaku ri ahe na risimu leri nga thyiwa leswaku ri vavavum loko ni ti yingisela ni twa ingaku ntirhisano exikarhi ka vona na general muska

hi le xigodini